א גוטן טאג טייערע צוהערער. די זוהר פארציילט אונז, זימ נכא דאבד צריכה עלמא למטרא, ס'איז געווען אמאל אז די וועלט האט געדארפט האבן רעגן, און אז מ'דארף האבן רעגן גייט מען צום צדיק און מ'בעט אז ער זאל איינרייסן. איז מען געקומען צו רבי שמעון בר יוחאי, און רבי שמעון בר יוחאי האט געזאגט תורה אויף די פסוק שיר המעלות לדוד הנה אמתיו ומנעיו משבעת אחים גם יחד, און אז ער האט געזאגט תורה אויף די פסוק האט אנגעהויבן רעגענען. וואס לכאורה איז א אינטערעסאנטע מעשה וואס דארף א ביאור. מיר ווייסן בפשטות בדרך הטבע גיט דער אייבערשטער רעגן, און אזוי ווי דער אייבערשטער האט צוגעזאגט ומכין כוס אתי לחי ונשאתי גשמיכם בעתם, אדער אזוי ווי מען זאגט יעדן טאג אין קריאת שמע ונשאתי מטר ארצכם בעתו, דער אייבערשטער גיט רעגן ווען די וועלט דארף עס צו האבן. מאכט זיך אמאל ס'איז דא א עצירת גשמים, ס'קומט נישט קיין רעגן, ס'איז דא א טריקעניש, וואס טוט מען דעמאלטס? איז דא א גאנצע סדר, א גאנצע מסכת תענית, וואס מען דארף טון צו בעטן ביים אייבערשטן אז ס'זאל קומען רעגן, מען פאסט פארשידענע תעניתים, מען איז מתפלל, לשמונה עשר לייגט מען צו עקסטערע ברכות. און דעמאלטס אז מ'איז זוכה קומט רעגן. און דאס איז נישט נאר פאר אונז פשוט'ע אידן ווען מ'וויל האבן רעגן, נאר מ'קוקט אריין אין גמרא זעט מען פארשידענע מעשות פון פארשידענע גרויסע תנאים וואס ווען די וועלט האט געדארפט האבן רעגן אין זייערע צייטן האבן זיי געטון פארשידענע פעולות צו איינרייסן, צו מתפלל זיין. די באוויסטע מעשה פון חוני המעגל ער האט געמאכט א רינג און איז אריין אין די רינג און האט אנגעהויבן מתפלל זיין צום אייבערשטן און געזאגט פארן אייבערשטן איך גיי נישט ארויס פון דעם רינג ביז דו שיקסט רעגן, דאס איז געקומען דווקא דורך דעם וואס מען האט מתפלל געווען, מען האט געדאווענט, און ווי עס איז מבואר אין חסידות פארוואס עפעס דורך תפילה, ווייל ווען עס איז דא א רצון, דער אייבערשטער האט געשיקט רעגן. איז אלעס גוט און פיין. אבער אמאל ס'איז נישט דא קיין רצון, די אייבערשטער וויל נישט שיקן רעגן, מאיזה סיבה שתהיה, איז מען מתפלל יהי רצון ס'זאל זיין א נייע רצון, לאמיר באשאפן, לאמיר פועל'ן ביים אייבערשטן א נייע רצון אז ער זאל וועלן שיקן רעגן. נו, דאס איז דער סדר וואס איז נקבע געווארן ווען מ'דארף האבן רעגן. איז וואס איז פשט אז רבי שמעון בן יוחאי, זעצט זיך אוועק און הייבט אן זאגן תורה, און דאס אליינס איז שוין גענוג צו ברענגען רעגן. איז די ביאור אין דעם, חזל זאגן אונז די מעלה פון רבי שמעון וחבריו, אז ביי זיי איז געווען די מצב פון לימוד התורה אין אופן פון תורתו אומנותו. וואס טייטש תורתו אומנותו? אז חוץ פון תורה האבן זיי גארנישט געהאט, זיי זענען געווען אזוי פארבינדן מיט תורה. און דאס מאכט א נפקא מינה אפילו להלכה. פארשידענע ענינים וואס תורתו אומנותו, למשל אז איינער וואס איז תורתו אומנותו איז נישט מפסיק לתפילה נאר לקרישמע, ווייל ער איז א גאנצן טאג ליגט ער אין תורה, איז ממילא וויבאלד רבי שמעון בר יוחאי מיט זיינע חברים זענען געווען אזוי פארבינדן מיט תורה, און אלע השפעות פון די גאנצע וועלט קומט דאך פון תורה, סטאקא ווי ראיות איז ברא עלמא איז אז רבי שמעון בר יוחאי וואס איז אזוי פארבינדען מיט תורה האט געזאגט תורה האט דאס געפועלט אין וועלט אז ס'זאל קומען רעגן. דער ענין פון תורתו אומנותו איז א זאך וואס מ'האב נישט געזען ביי אנדערע תנאים עד כדי כך אז די גמרא זאגט הרבו עשו ולא עשו בידם. תורתו אומנותו איז געווען עפעס ספעציעל ביי רבי שמעון בן יוחאי. דארף מען פארשטיין. די תורה פארשטייט נישט סתם אזוי קיין מעשות. יעדע מעשה וואס איז אריין אין תורה, איז א הוראה פאר אונז. ס'איז אריין אין תורה, מ'לערנט עס און מ'דארף ארויסנעמען א הוראה. גדל תלמיד שמעי ווי לידי מעשה. פארציילט מען אונז א מעשה, ווי רבי שמעון בן יוחאי, וואס האט מצד זיין תורתו אומנותו אזוי שטארק פארבינדן אין תורה, האט ער געברענגט רעגן אויף די וועלט. וואס איז דאס נוגע צו אונז? צו קענען אונז דען האבן א שייכות מיט הרהצ אויב נשא? גרויסע תנאים, גרויסע צדיקים, האבן נישט געהאט קיין שייכות, ווי מען זעט טאקע אז חוני המעגל האט נישט געקענט דורך תורה ברענגען רעגן, ער האט געדארפט מאכן דורך תפילה, און אזוי אויך רבי שמעון בר יוחאי'ס רבי, רבי עקיבא טרעפט מען אז ער האט געדארפט ברענגען רעגן דורך תפילה, ווייל אפילו ביי אים איז נישט געווען די ענין פון תורה אויב נשא. און דאס רעדט מען פון גרויסע תנאים, על אחת כמה וכמה אין אונזערע דורות, שפעטערע דורות, וואס ווי קען מען אונז זיך מעסטן מיט די תנאים פון יענע צייטן, זאל ביי אונז זיין די ענין פון תרסה ונשא, און דאס רעד איך שוין נישט פון איינער וואס איז אין די קו פון זווילן, ער דארף ארבעטן על התורה ועל העבודה. און אפילו איינער וואס איז קו יששכר זיצט און לערנט איז ביי אים אויך נישט די ענין פון תורתו אומנותו, איז וואס קומט אונז די מעשה לערנען, מען פארציילט עס אונז און אונז לערנען דאס, אונז דארפן ארויסהאבן פון דעם הוראה, און די הוראה איז נישט נאר פאר דער וואס זיצט און לערנט, נאר די הוראה דארף אויך זיין פאר א פשוט'ע איד. וואס לערנט פרק אחד שחרית און פרק אחד ערבית, און די איבריגע פון טאג זיצט ער און ארבעט און האט נישט קיין צייט אויף לימוד התורה, אפילו פאר אזא איד דארף זיין עפעס הוראה פון דעם מעשה, ווי איז עס שייך? נאר מען טראכט זיך אריין, וואס טייטשט תורתו אומנותו? תורתו אומנותו מיינט, פשוט אפטייטשן אויף אידיש, אז די תורה איז זיין פאך. דער האט א פאך פון שמידעריי, דער האט א פאך ער טוט א אנדערע זאך, א שוסטער, א שניידער, יעדער איינער האט א פאך. ר' שמעון בר יוחאי זיין פאך, זיין גאנצע מחשבה דיבור און מעשה, א גאנצן טאג וואס איז ער געלעגן, ער האט נישט סתם געלערנט תורה און בנוסף צו תורה האט ער געטון אנדערע זאכן, ער האט געהאט איין זאך אין לעבן, לימוד התורה. אלע אנדערע תנאים האבן געהאט נאך זאכן, זיי זענען געווען מנהיגים פון כלל ישראל, זיי האבן געדאגה'ט פאר אידן און שטעטלעך, און שטעט, זעהן אז עס זאל זיין גוט, אמאל דארף זיין שתדלנות, רבי שמעון בר יוחאי טרעפט מען אז זיין ענין איז געווען תורת אמונות, ער האט קיינמאל נישט אויפגעהערט פון לערנען דער ענין.

קען עס זיין אין אן אופן אז בשעת ער לערנט אט די פרק יחד שחרית איז גארנישט דא אין די וועלט אויסער דעם, אויסער די ביסל תורה וואס ער לערנט יעצט עקזיסטירט גארנישט אויף די וועלט. און עס איז אינטערעסאנט, דער רבי האט געזאגט די שיחה תשל ח, פֿופֿציק יאר צוריק כמעט, האט דער רבי געזאגט דער שיחה, יענע יארן, וואס איז דעמאלטס געווען? טעלעפאונס, סעלפאונס, איז נישט געווען, קוים וואס א מענטש האט געהאט א טעלעפאון אינדערהיים, אויב ער איז געווען פון די חשוב'ע וואס האבן געהאט א טעלעפאון. ברענגט דער רבי א דוגמא, למשל, ווען מען זעצט זיך אוועק לערנען און די טעלעפאון קלינגט איז דאס אים בכלל נישט מבלבל, ס'איז אזוי ווי וועם איז שבת וואס די טעלעפאון קלינגט און ער ווייסט אז ס'האט מיט אים נישט קיין שייכות, ס'איז נישט מער ווי איינער קלינגט די קליפות התרחב ווילן אים מבלבל זיין אבער ער ווערט נישט געשטערט, ער ליגט אין תורה און די טעלעפאון מיינט ביי אים גארנישט. אדער נאך א דוגמא וואס דער רבי זאגט אז ער האלט אינמיטן לערנען און עס קומען צו אים זיינע בני בית, אדער אנדערע אידן וואס דארפן האבן זיין הילף, זאגט ער פאר זיי כמובן בדרכי נועם ובדרכי שלום, אין א שיינע אופן זאגט ער זיי אז יעצט האלט ער אינמיטן לערנען און ביי אים איז יעצט גארנישט דא אויסער וואס ער לערנט. דאס איז די ענין פון תורתו אומנותו ביי יעדע איינציגע איד אין זיין קליין וועלטל, ער קען האבן פופצן מינוט א טאג וואס ביי אים זאל זיין תורתו אומנותו, און אז מען לערנט תורה סוף נושא, מען לערנט תורה אויף אזא מין אופן, דאס שוין פריער געזען פון רבי שמעון בר יוחאי, דאס ברענגט רעגן, וואס רעגן איז די אנהייב פון אלע השפעות, דאס ברענגט פאר יעדע איד און אלץ וואס ער דארף, בונה, חיי, מזוני רווחה, אלע השפעות טובות סיי בגשמיות און סיי ברוחניות, א דאנק דעם וואס ער לערנט תורה סוף נושא.